what's good you guys welcome back to my youtube channel if you're new here please uh, welcome so you guys ndauya nenyaya iri kunetsa nyaya iri kutrenda mastreets nyaya yemukomana anonzi denzeu so if you don't know denzel ndiye akambonetsa nemusikana anonzi tapiwa and yeah these guys were really ah uh, vakadanana zvekudanana zvekupisa chaizvo chaizvo so now the problem is nhasi denzel angomuka achiposta achiti kana tichibudana ngatibudanei and he wrote a lot of people on his war saying that hanzi nadenzel inini ndiri kurwara ndinorwara ndine zvirwere zvandakaudzwa i've suffered depression i've lost the people that i love and depression yakakonzera zvirwere zvakawanda pandiri so the people around me don't notice kuti inini i'm not really well they don't notice kuti inini i'm not really okay i once had a girlfriend aizvinzwisisa meaning kuti tapiwa aizvinzwisisa kuti inini ndinorwara but then tapiwa uyo akazenge akuzvishandisa against me kusvika taita breakup tikasiyana and then the friends that i have ana magic vandee ndinavo ndichiita maskis they don't really take me serious havanitori serious sometimes havazvinotisi pandinombonyarara kuti inini i'm not really well i'm not okay okay vanozvitora for granted so now nhasi ndati kana tichingobudana ngatiite sei ngatingobudana hazvibatsiri kuti uite mafriends around you vasinganzwisisi kana kuti vasingaoni zvaunenge uchifila so a lot of people had their opinions pamusoro penyaya iyi vanhu vanga vane kutaura kwakasiyana siyana pamusoro penyaya yaDenzel vamwe vakati hee murume hazvidi munhu wemurume kuti aite zvinhu zvakadaro vamwe vakati hee zveshuwa vamwe vari kumusapota vamwe havasi kumusapota mumwe nemumwe ane mafungiro ake one of the people who posted ndidj ola vapostawo pawo pako pavo kuti kana tichingobudananga tingobudanei meaning kuti dj ola is in support of denzel statement rekuti vanhu kana vachingobudana beta vagare vachibudana vaudzana chokwadi and then etiaswo akauya akapostawo futi kuti vanhu kana vachingobudana ngavabudane but then etias is saying it in a very sarcastic way yekuratidza kuti denzel is acting childishly pane dzimwe nyaya kana kuti pane mamwe maitiro asingafaniri kunge achiitwa nemunhu wemurume aanoita hanzi anoita semunhu mukadzi nevamwe vanga vachikomentawo mumastreets efacebook vanhu vazhinji vanga vachikomenta inini zvangu personally maonero angu ndoona senge nyaya dziri too deep dzakaita seidzi hadzisi nyaya dzekuposta like pafacebook or painstagram because ah, zvinotozokukonzeresa depression more because vanhu vachauya nemafungiro avo mwe nemwe ane mafungiro ake achakomenta zvausina kufarira and then zvotokukonzera depression more kana kuti mumwe achauya kuti mwana umwe anopa opinion yake when it comes to social media saka maopinions iwaya anozopiwa nevanhu iwewe anozotenda kukuaffecta and also zvekuposta uchinyora mazita evanhu ka zvaakutoaffecta even futi vanhu vawanyora vachona wakutodestroya futi relationship yamagara munayo kunze kwekuti dai mataura face to face man to man maonana mataurirana manzwanana if you guys are really friends unless ushamwari uyu hwauri ushamwari hwefeki like he is trying to say kuti kana tichingobudana gatigogara tangobudana because if its someone that you really care about ari munhu wekuti iwe unonyatsofila kuti aiwa this is my

zvirwere eh, zviriko and a lot of people are suffering uh, from illnesses akasiyana siyana saka kana iwe wakuuya nezvirwere zvako uchitongo uda kutodadira vanhu kunyora zeparagraph ngo uri kutodada nekurwara people will not take you serious wakuita kunge uri kuda kuita peti kana kuti uda kuvhahira nekurwara i think that's also what contributed to that breakup because iye aizotora chirwere chake kuda uchishandisa relationship yavo so that the girl would feel um, pity kuti musikana anenge achifila kumunzwira tsitsi instead yekuti amude and then the girl saw kuti aiwa this guy is now using his illnesses into this relationship inini handiziye maonero angu nemafungiro angu imimi ndodawo kuti mundiudzewo pfungwa dzenyu pamusoro pehombe yavhurwa na Denzel kuInstagram nekuFacebook he posted that kana tichibudana ngatingobudanai so I don't know kuti Magic achapindirawo kuti chii Tapiwawo achapindirawo kuti chii techida kunzwa kuti musikana wekuti ukandisiya ndega ndinoparara parara achauyo achiti chii achidaira achiti chii pamusoro penhau iyi unless if these two are act mature vakasiyanawo nazvo because ya yeah, mafacebook wars they don't really ya zvinoda vanhu vakazvijaira vanhu vasina kuzvijaira zvemafacebook wars they don't comment vanogona kungosiyawo zvakadaro kana kutoenda kuinbox onopedzerana kuinbox because ya on facebook you just be causing more drama to your brand more drama to your name unenge uchikonzeresa mvonga mvongo mvonga mupopoto pasita rako rakagadzira so this is my advice ndoyandinayo denzel Enda kune vanhu vacho vari kukutadzira moenda monotaurirana. Kuuya panapa uchinyora paFacebook, kuuya panapa uchinyora pawall, isusu vanhu hatikuzivi that much. Tinongokometa zvatiri kufunga nepfungwa dzedu. Ivo ndo vaunozivana navo, vaunonzwanana navo. Saka enda kwavari munotaurirana. munzwanana because you are acting pet you, you are acting childish zvakukuita izvozvo e eh, statement hachiteki kana tichingobuda ana ngatibudane aiwa iroro tinotofamba naro mumastreets hatirege kufamba naro but iwewe usanyore pafacebook ingonobudana nevanhu vako kuinbox thank you so much guys for watching make sure you like make sure you comment make sure you subscribe to my youtube channel for more videos like please subscribe subscribers kana usina kusubscribe hanzivi kuti uri kuitei because i give you stories as they happen zvinhu pazvinenge zvichiitika mukaona ndisina kutoposta zivai kuti handina data but kana ndine data i will always come through and post for you guys bye